Кем?
Кем ул? Кем ул кеше?
Рөстәм Каримуллин.
Сине дә бөтенләй берне качырасың. Носкиларны яшерәсең акчага. Мишәр кызы.
Ә без ә без менә пандемия вакытында зум аша сөйләшкәндә безгә әйтәләр иде чиратлашып сөйләшегез дип. Нәкъ шулай син молодец. Миниханов!
Шундук, шундук әйбәт матур киңәш белән очып керде безнең эфирга. Да, да, да. Ә син э, әйтәсең, пандемия вакытында Zoom аша аралаштың. Кем белән аралаштың? Салават, сөйлә әле, пожалуйста. Без бөтен собраниеләрне шуннан үткәрдек, бөтен э, эшләрне шуннан алып бардык.
нинди бөтен эшләр син кайдадыр эшлисең все таки эшлим әлбәттә минем берничә направлениеләр бар бит әйе бизнес бизнес өлкәсендә мне кажется э,
мне кажется салат миниханов короче авылларга теге зур газельдә тавыклар алып кайта короче бывает вот прямо авылга керә тавыклар белән и прям выходит такие тавыкларны алагыз Аллар матур. Бу, бу минем бу минем берничә ел элек бу стартап бар иде, ләкин бу стартап минем рух
Юк, но э. бу мыек белән Салават Миниханов точно водительга ашаган теге. Теге газик белән бара теге. Тәй авыл буйлап. Юк, дөресен әйткәндә, ни өчен мин мыекны җибәрдем? Бу не просто так, хөрмәтле дуслар. Юк, әлбәттә.
Не просто так.
Мин беләм, э, менә болай маска белән йөрим мин, әйт, маска белән йөрим. И менә болай масканы салганда бөтенесе дә көлеп җибәрәләр, теге настроение поднимая. Но мин монда инде бөтен кешенең настроениесен күтәрер өчен түгел, без клипка әзерләнәбез. Гүзәлемнең бос әле җырына клип төшерәбез. И мин анда э, минем роль шундый дурень, э, мыеклы бер дурень менә шундый. Димәк, синең әйтүеңчә, мыеклы кешеләр бөтенесе дуриклар шунда. Дурик. Юк, просто мин мыек белән дуринга ашаган. Ага. Ә, кстати, әйе, менә кара, Салават чыннан да ган. Менә мондый кыяфәт белән сиңа арбуз сату, во, бөтен кеше алачак. Ышанып, сразу чыгып кыяфәтенә ышанып, а, бу белә, бу, бу явно белә арбузлар турында.

Менә бездә хәзер арбуз дигән шәйбәк булды. Ату кеше менә шушы җиреннән карый башласа бик аптырар и, вот здесь попка дигән әйтелгән бик бик. Арбуз дигән шәйбәк нәрсә тиге тигезләнде. Узган тапшыруда мин сезгә сөйләгән идем, татар радиосы биеклеккә менде, 5000 метрдан э, вещание ясаган, радио эфир ясадылар татар радиосы самолеттан, представляешь? Ә, менә 5 август көнне, димәк, ул кайчан? Ике көнлек, ике көнлек. Алар ә, тыңлаучыларны яңа текә проект белән шаккаттырды, менә шулай язылган матбугатта. Алып баручылар туры эфирга күзәтү тәгәрмәченнән чыктылар. То есть тагын ә, тагын бер тапкыр биеклеккә менделәр ага. тенденция минемчә бу тенденция ә, әйдәгез сразу накидаем аларга эзләнүләр эзләнүләр Минемчә, Руслан, син татар радиосында эшләргә өметләнәсең бугай. Һәрвакыт татар радиосы турында хәбәрләр. Ятна да, ятна да.
Юк, юк, а кайда аларга? Алар самолетта очтылармы соң? Очтылар.
Син аны күзәттеңме?
Юк.
Почта татар радиосы. Сез беләсезме, мин гүзәлне предложение самолетта сән нәк менә шундый тик пропеллерлы самолет Һәм менә шул YouTube каналында кем моны карый, егетләр, никогда предложение в самолете не делайте. Потому что ишетелми, да? Мин теге былай чыгардым да. Ишетелми, ишетелмиме? Әйе, Гүзәлем, выходи за меня.

Минем дә гел бер хәбәр бар, бер яңалык әйдәгез әйтеп китәм. Бердски, Бердск дигән шәһәр бар. Бердскта суд уголовный дело караячак. Анда бер 33 яшьле мужик паркта теге көрәш вакытында икенче мужикларның әйберләрен урлаган.

Увы, увы, көрәшчеләр үзе белән акча алып чыкмыйлар. Менә әйтеме мин ничек уйлыйм, әгәр дә гән ул кеше кем беләндер хаман паркта көрәшеп, бары тик узган барган кешеләрне туктатып, алардан ниндидер әйберләрен солдыра алгач, димәк, бу кеше сразу аңлаган, сарык өчен күпмедер көрәшәсе юк, сарыклар һәр көнне парктан йөри, аларны бары тик туктатып, булган әйберләрен алып калырга кирәк и все.
Салават, синең мыегың ул настоящий ма, или менә ерактан караганда теге бәләкәй маркер белән ясап куйган сыман? Теге. Менә маркер кулымда.
Ага. Менә былай торып күрсәт, давай. Хопа.

Э, салават эм, телефоны үзенең үзенең төп йөри торган телефоны белән берәр нәрсә булгач берәр ничек я белмим эшләй башлаган югалткан төшереп җибәргән батырган имә тизрәк тизрәк эшләй башлагач тиз генә рәвештә кибеткә кереп ала үзенә телефон әйдә пока йөреп торырга ярый әле дигән сүзләр белән ала телефонны и шул гомер хаман алыштырмыйча шул телефон белән йөри шуңа күрә Покафон. Менә шундый җавап. Шулай ма? Дөресме?
Господин ведущий, дөресме? Э, Әйдәгез тагын вариантлар, тагын вариантлар. Внимание, внимание, правильный ответ. Но Эх, чыннан да, чыннан да шулай, теге телефон янгач, теге кредитлар аласың килмәде, и бу бер очсыз гына телефон инде, но теге мощный процессор белән, ни белән, шуңа күрә сразу салават.
21 дөресен әйт, салават, дөресен әйт. Көрәшеп алдың да?
Паркта, паркта, паркта. Аха. Паркта, мин бит ул.

Арбукалипсис.
Да, да, әйдәгез яңалыклар дальше пацаны. Яңалыклар карагыз әле, менә сезгә яңадан бер яңалык, күптән түгел.
Менә мин укыдым, значит, белгечләр ачыклаганнар. Шундый хәл. Мәчеләрнең, менә өйдә тора торган йорт хайваннары, менә мәчеләр, псиләр, ә, фантазиялары булмый сәбәпле юк юк фантазия уйлап чыгара алмый күрәсезме менә шул да җитми аларга капец уж мәчеләр ишек артына чыгып киткәч мәче эше пси өчен бөтен ишек бер бүлмә аша тора торган ишекләр ваннага керә торган ишекләр өйдән чыга торган ишекләр шуңа күрә син э, өйдән чыга торган ишек артына чыгып киткәч мәче утыра ишек төбендә ишеккә карап ул сине шунда ишек артында басып торасың дип уйлый а шуннан хәзер чыгып китте ишек артына чыгып басты да и нигәдер шунда тора дип уйлый һәм әгәр дә кайчак сез теге өйгә кергәч мәчегез теге кәефсез нитеп теге зир икән ул димәк теге уйлый тикмәгә чыгып ничә сәгать басып тордың шунда минем белән уйнарга ярамый әллә син ишек артында ишек артында торасың дип уйлый сине син күрәсеңме минемчә минемчә кайбер кешеләргә шулай эшләргә кирәк менә кайчак урамда очратам кайберләрне име лучше сиңа чыгасы түгел урамга менә особенно теге берәр бөкедә басып торасың икән берәр кем аркасында Менә случай шул артына калган булсын ул кеше. Минем сорау, менә э, мәчеләр мәсәлән, ниме? Шулай уйлый. Ә ничек? Ничек без аны белдек? Әйдәгез, тагын бер яңалык, яңалык тыңлап китик Салаваттан. Менә Салаватның интернеты әйбәт бегай. Салават, берәр яңалыкны сөйләп кит әле. Ну, а?
дуслар, безнең чыга өч альбом сразу оптом. Бер атна, атна теге бер, ну, например, бу атнада чыга, икенче атнага һәм өченче атнага чыгачак. Минем альбом, Гүзәлнең альбомы һәм безнең дуэтны. Бер альбомда бер җыр. Алай ма? Альбомда бер альбомда бер җырда совершенно верно. А, Сингл, сингл.
Салават, бу әйберне әйтергә кирәк. Өч альбом түгел, өч җыр чыга дигән.
Өч альбомда да бер җыр. Ое.
И причем... Юк, шуннан да, шуннан да менә без әйтәләр бит, менә э, без, э, мин иҗат кешесе, сез хәтерләтәгез инде минем теге беренче альбомларда шундый э, метляклар бик күп иде инде шундый менә шундый теге онытма мине әйе мин ул вакытта беләсең мин иҗат белән шөгыльләнә идем чөнки э, чтобы заниматься творчеством нужны деньги аннары мин иҗатка инде шоу бизнес э, итеп карый башладым э, һәм инде мин тамашачыга менә тамашачыга ошаган җырларны башкара башладым а менә бу альбомда монда инде бездән теге менә бу танылган тыш Әле менә шушы безнең творческий җырларыбыз да булачак. Обязательно сез аны э, бу альбомларны алыгыз.
Аудиокассеталарда, Союз печать киоскларында. Ай, обязательно Йо, ручканы аласың, да, ручканы аласың, алай. Ильнас, Ильнас Сафиуллинның Тамаша магазинында можно купить.
Слушай, а, Салават, шыннан да, а каян алырга аны менә Э, хәзер тамашачысы ну белми дә кайдан җырны сатып алырга мәсәлән менә мин itunes тыңлыйм шул itunes-та буламы сезнең альбомнар әлбәттә әлбәттә itunes google play һәм барлык теге музыкаль площадкаларда һәм мин бит аны сатып алмыйм мин бит itunes-ка бер айга түлим һәм инде бушлай синең җырларыңны тыңлыйм получается Менә лайфхак барлык тамашчыларга Рамил Агдеев сыман менә шулай бер айга сатып аласыз да и нитәсез инде. Ә сиңа iTunes түлиме шуңа шуның өчен?
iTunes түли әзрәк. Түли?
Ну менә 1000 тапкыр синең җырны җырласаң, iTunes күпме түли? 1000 тапкыр җырласаң, 157 сум була.
100 iTunes түлиев. Ага, как раз 157 сум ул бер айга iTunes э, Юк, бу бер шаурма. әйе, нормально. Бу әйбәт шаурма. Сырым.
Җырлары да әйбәт аны. Шуңа күрә Мин- әйбәт шаурма. Рамил, Рамил, беләсеңме, бу дөресен әйткәндә, э, без теге игътибар итмибез инде теге так, шушыны э, бу дискны сатып, ә, нидер автонитеп менә безнең бит тоже например YouTube монетизированный бит безнең теге ә, кил кил ул ә, 4 миллионга якын просмотр ай ай ай тоже шул 3-4 миллионга ай ай ай девчонки что ли ай ай ай девчонки салаватның жыры бит ул теге нифига себе теге тукта сергей жуков артында тора иде бит теге синтезаторда уйнап жигит ну

э, шул просмотрлардан сатулардан килгән акча ул э, ну прям вообще копейка дөресен әйткәндә ну
ун шаурмага җитәме соң
ун шаурмага җитми ун шаурмага җитми ютубтан акча ике миллион просмотрдан дүрт миллион өч дүрт миллион ул бит әле бер генә клип Анда бит әле берничә клип безнең. 500 мил.
Туктале, синең общий количество просмотр ютубта берәр 10 миллион бардыр? Ну, 10 миллионнан артык. Ну, менә бер нормальный телефон алып сатып алырга җитәме соңгыча?

Ярый. Bir, bir просмотрга bir dollar һәм менә бу теге безне подключа иткән шул бер доллардан әллә ничәдер процент бер илле процентын ала ягъни бер мең просмотрдан где то илле цент килеп чыга инде ә магазинда бер магазинда казанда магазин инде сумбыга ул хатын кызлар өчен парковкалар ясаганнар а иә беләм мин кибет икән зур ике метрлы парковка, теге розовый төскә буяганнар, розовый татарча ничек әле ул Рөстәм? Алсу. Ал, ал.
Ал.
Алсу түгелме ни?
Һәм монда теге ну, конфликт. Алсу. Алсу. Ага. Һәм конфликт килеп чыкты, конфликт. Хатын кызлар кем белән? Хатын кызлар против, чөнки типа Че мы такие дуры, что ли, водить не умеем, зачем нам 2 метра сделали парковку?

аңа теге икеләтә зурайта зур урын ясап менә андый әйбер ясау ничек ул дөресме
әйе әйе сиңа
менә мин тиздән рульга утырырга тырышамын инде алла бирсә хәйрисән бирсен минем өчен бу плюс менә минем өчен хатын кызларга отдельная парковка әйбәт бит инде ул нәрсәсе дуңгыз менин гүзәлемгә сорау егетләр шундый сорау мин сорауны биргәндә ул җавап кайтарганда салаватка гына карагыз ярыймы салаватның битенә менә гүзәлем син тиздән правага бирәсең име права аласың син нинди машинада йөрәчәксең салаватныкындамы менә менә гүзәлем вот кара менә менә мин сезгә хәзер күрсәтәм менә мондый машина сиңа ошыймы гүзәлем менә менә менә мондый

Ну, мне кажется, ул бу бу бу гаишник бу историяны хәзер бөтен бөтен тусыларда сөйли, короче. Менә Бишада җыелалар мужиклар белән. Мен беләсеңме Салават механикка? Давай. Э, бу иң яратмаган җырчы дип инде. Тагын бер история гаишниклар белән берсендә Әлмәттән Ознакайга э. бурылганда тоже гаишниклар туктаттылар. Э,

Охренеть, Салават. Ну вот эта история мощная, конечно. Бик күчле, бик зур рәхмәт, бик күңелле булды. Әйе, Да, рәхмәт Салават. сиңа, рәхмәт Рәхмәт. Салаватка, рәхмәт Безнең Гүзәлемә. тәрәзәләр проектына килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Ох, бик күңелле булды бу. Салават, как всегда. Гүзәл Гүзәлемгә сәлам. рәхмәт рәхмәт ни э, кстати әйтәсең килә э, икенче күрешкәндә егетләр сез беләсезме без вообще э, татар эстрадасында тренд кертеп җибәрәбез бит инде дә яңа яңа фишкалар шуңа күрә бүгенге көндән дуслар яңа фишка это усы

Давай, Салават, пока, егетләр, тәрәзәләр, YouTube. Бу шалкан. Шалкан всегда привет передаю в конце.